mari aiburitsa achishanda kwamukoma soma aibvisa mari muhomwe dzake onditi shamwari tenga grosorowo pamari yaninayo ndo yandinayoyo e, ndosaka ndakazosarudza kuti ndinge ndichishanda naye ndoda kuzvitenda izvozvizvi nanhasi tiri tese kubva ndichitanga up to now chadzoka chadzoka ha nhasi ndadzoka namaki ngwazi maki wekwangwazi e, maki ngwazi uri kutsanangura maererano nevashandi vake mashandiro unoita navo uchivatenda zvese but pane yandishamisa ya yandishamisa nyaya yemukomana unonzi obert mangani kuti ndikatoti duluturutoturuhanzi wotorova sezvandaita nemuromo uchirova negita kuna anhu ane chipo akomana ndo anhu anofanira kupiwa kana mathousand pamwedzi akadai so nokuti mungozvinzwira kana manakirwa manakirwa varegawo kunakirwa aiwa zvazvenyizvi chimwe chinhu chandandatsira chakakosha futi ndechekuti ndoda kutenda amai vangu nababa vangu ndoda kutenda mudzimai wangu Eh, vanhu ivavo vanondiitira minamato yakapfurikidza nanhasi ndinongobhilivha kuti chero zvikanzi zvaita sei kana kuti zvaita sei so long mai vangu nababa vangu vachiri kundiisira minamato yavanondiisira so long mukadzi wangu achinditsigira achindiisira minamato yaanondiisira zvinhu zvese zvandicharonga hazvitadze kubudirira ndoda kutenda vakomana vandoshandidzana navo e, kubhendi e, ndoda kutenda vakomana vese vakandibatsira kubva ndichangotanga up to now patasvika kubva zvandikumbura up to zukwende eh, vanhu e, imimi makandikoshera muupenyu hwangu e, nditotori nevamwe vandisisashandi navo vakuzviitirawo zvavari kuzviitirawo vega vane mabhendi avo ndonzwa kufara ndokutendai nepamakangonibatsirawo kusvika nevanhu vese vakambomaneja eh, ndinokutendai nebasa nepamakandisvitsawo munhu wese ane chakakontributa mukati meupenyu hwangu eh, ndonzwa kumutenda eh, kunyanya kubhendi ndichataura mazita kubva kwekutanga bva kwekupedzisira wandenge ndangosiyawo i think mangwana ndichaita imwe audio ndi ndarangarirawo ona pakambani yake ona pakambani yake eh, ndoda kutanga kubva pana loid gonyi Lloyd Gonye ndomutenda, Lloyd Gonye ndokutenda singaite. Kubva ndisati ndane band wakamira neni Lloyd Gonye uyo akandiyayi munhu ainditengera chikafu kuti ndizive kuti ndadya kuti ndizive kuti upenyu hwangu hwamira sei aitoti pamari aiburitsa achishanda kwamukoma soma aibvisa mari muhomwe dzake onditi shamwari tenga grocery wo pamari yandinayo ndo yandinayoyo e, ndosaka ndakazosarudza kuti ndinge ndichishanda naye ndoda kuzvitenda izvozvizvi nanhasi tiri tese kubva ndichitanga up to now e, ndoda kumutenda e, ndoda kutenda ndoda kutenda tonoda kuti gogo tonoda kuti gogo ndomutenda kuti kana achiita zvunhu kana tichiita zvunhu anoita nemwoyo wake wese kunyange akakubatira two songs chaidzo chaidzo ndoti akafanana nepaobhamu rinonzi chamugwegwedu ndinoti gogo akaita two songs chete chamugwegwe yedu chamatindike neinonzi taura yamadzoka asina kudzipractice akangouya kustudio baangodziita e, eh, asi dzakabuda zvakanaka e, eh, ndoda kutenda ndoda kutenda obert mangani Father Tenez eh effort yaanoisa kuti zvifambe zvakanaka ndinoifarira plus semunhu wandangojairawo naye wekuti pese panenge ndiri anenge aripo ipapo zvinhu zvinondifadza eh, mungoti mazuva ano hatinyaya kufamba tese nenyaya yekuti aimbondidhiraivhowo takashanda zvakanaka akaone motowo dzake hapana pangamoti shamwari chiramba chingondidhiraivha chete ka munaisiya mota dzake munaisiya mota dzake ungomutiramba uchingofamba neni chete uchidrive ndinonzwa kufara efoti yese anoita obert mangani pane chinhu chese chine chaitwa chandiona kuti hachina kubuda zvakanaka kana riri base gita chairi chairo ndomuudza kuti shamwari base gita handikuridzire zvandida kuti riite nemuromo iwo uzoridza nemaoko eh, ndiwo munhu wandakangokwanisa kungosarudza kuti ndiye anofanira kuzviita izvozvo eh, zvinhu zvese zvandokomboza ini ndikakomboza bas gitara rangu zvakafana example song yekuti wawa ndindakaikomboza iyoyo yese bas gitara iroro eh, but kuti ndizoridza handizokwanisi kuridza nyaya yekuti ndoshandisa right ndoshandisa left saka gira reright rinondinetsa so ndototsvaga obert mangani kuti shamwari ka song iyi ndoda kuti irire so so so ndichimuitira nemuromo anongodzosera zvese zvandangomuudza kuti ita izvo izvozvo e, nemamwe masounds anouya nawo manyowani anongofunga wega e, ndoda kuzvitenda izvozvozvo eh, ndosaka ndakasarudza kuti ah, no obed iwe uchitoita manager because pandinge ndingori ndo panenge ari eh, so aiwa ndoda kuzvitenda ndoda kumutenda obed mangani ndoda kutenda simon nyakatangure simon nyakatangure takashanda tese nanhasi tichingoshanda tese asi mashandiro ndoasiyana nenyaya yekuti e, tikatarisa pane pamaobams ekutanga tainge tichishanda tese muband akarekoda masongs e, akabuda zvakanaka nanhasi tikatarisa song inonzi taurai madzoka iyayo ndeakaikomboza bas guitar iroro nemamwe masongs akawandisa nyaradzo yababa pandoimba chap chap pane pane ichiita mavocals ese ane ichiita yapapa ndiye akakomboza bas guitar iroro mamwe mapatsi akazoitwawo nevamwe so nanhasi eh, ndoda kungomutenda simon nyakatangure ane masongs akawanda anotokomboza eh, ndoda kutenda vanhu vakawandisa zvisingaite eh, last kazonda kungoti vanhu havazviteerere kuti pana nyaradzo yababa pane mahenzi akawanda akarekodha yababa apa but ndoumwe wacho hatingambotora nyaradzo yababa kunana chamugwegweduku ndoda kutenda anonzi gidza gidza kutruton studio anoridza magitari andibatsirawo paalbum rimwe rakambotibatsira pana chamugwegwedu song iyoyo pane paakaridza chimwe chipati chaakaridzawo panonzi dzimai zvamakanyora chichiya ndamutenda ipapapa ka vanhu vakadaro ka dai vachingoraramiswa nekusingaperi namwari nenyaya yekuti ndovanoitawo kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka ndinokutendai madhensers ese vana sekurugudo vana majigisi vanani vana kadiki ndinokutendai muzaya wangu Mm, muzai wangu anoimba ano- anoimba nenu ana ambofunga kuti ndingambosangana nemunhu anokwanisa kuimba maimbiri akadaro zvekuti vanhu vakatonzwa vari kuseri vanotofunga kuti pamwe ndini ndiri kuimba ari iye ari kuimba ipapa haiwa ndinonzwa kufara ndinoda kutenda barnabas mandipota nemashandiro ese andakaita naye paakandibatsirawo napo pese ndinongoti mwari amuitire zvakanaka Eh, wana sei gono ndouza kuti atone nebhindi rake rikufamba zvakanaka ndaumutenda nemashandira ndakaita naye eh, hmm, pane wandasiyira ndoda kutenda mukoma spencer spencer kumulani pana chamugwegwedu mabas guitar makaridza ipapo Eh, mwari akukomborei ndauti ndakeda courage paraziva akuridza main rhythm pasong yekuti taurai madzoka eh, ndinoimba chicharamba chichanda tese zvakanaka ndautenda tito ndautenda wits katogo wits katogo ndakatanga kushanda naye kubva paobam rekutanga up to now haana obam rasina kurekodha ndinodzawo zvifarira ndinokufarira iwakumana mwari dai nandiri mwari ka eh, zvino handife ndakaita mwari nekuti ndiri munhu wenyama eh, asi ndongokumbirawo kuna mwari kuti eh, mwari wedzerai simba wedzerai zvipo zvevanhu ava ngazvikure eh, vasaitire inini chete varambe vachingoitira nevamwe vanhu music nakidzi eh, nokutendai eh, ndakutenda mufana wangu tindo tindo akamira neni pamaobams atakaita tese tindo ndiye akatanga kunditengera gitari rekutanga mazuva anga achishanda kupolice aona kuti blaz vane shungu nemusic akanditengera bas gitari muhard sounds umu raidhura zvisingaite saka ndaomutenda nepese patakashanda tese up to now nanhasi tiri kungoshanda tese asi mashandira ndiati siyane eh, ndinotenda munhu wese zvake ane ane chekuita kuti basa rangu riende kumberi eh, veduweka eh, komborerwai nekusingaperi makanyanya ndinoda kutenda chale musungwa eh, nanhasi tinotora nemamwe mabas gita akasi akomboza atiri kungoshandisa pamasongs manyowani pana chamugwegwedu pane chimwe chipati chake chiripo papa